dzedzera matadza nzvimbo dzechinanzvirwa netembo dzekuti mateerera nemweya wakaperera kusvika kwadzoperera muchemba manhanga kutapira asi ndisati ndatanga nditenderei nditenderere nditende mimaa kuteerera ndichikudetemberai pano orit saka ndoda kukudzai nyaya wegitari ataura akati anoda mwana musikana mutema akaita senhai akarerwa muri pakati pezambezi nalimpopo saka inini ndichakudzai nyaya yakamboitika rimwe gore ndakanga ndadedzwa ndiri mc pane umwe muchato saka akudu ndihelp but notice here from afar mwanasikana anga akanaka so sejaya raiva raguta negota ndakati uyu ndoda kumuraura munhanga ndokubva ndamunanga ndikasvika ndati handisiza makujuta namanzwa asinzwa ndaisaona asi panda kokuona ndopandatotanga kuona hakwaimbove kuona kudanana navasikana vane mafesi ane makona pandakakuona ndakazvishinisa kukataka ndokaendera wangondipfuma pfuma ndichanobvisa kudheni kwenyimeombera ndambogaya kutsvaga gona ndambogaya kutsvaga gona but kati mukati mangu muhati ndogona Ngomusvikira ndonovhekisa nemasasa ari muhadhi apa uri vp i mean you are very precious man moyo wangu wadhirikira segomo kuti mani mani chishamiso mamini mina mamina unopfeka anovhekisa inini mhani i am not a player i am not a player inzwai woti play ndapana mazwi pakuchananzva rudo rwangu kuti akunanzva kuzipika kogandoko uchanzwa Pachatuma sadombo vasamutema nematombo kozi makoni kuri mudhara wanga achadya handisi wefodya chero ukabvunza achaedza upadheni padoroja shuwali ndokuda simultaneously maybe broken veti but neskin yako yevati but pari pandikazomutadza kokutengera movaiti even even yazomira yedu imba you deserve zvinequality mudziyo ndokutengera inequality for you are my chocolate chocolate by chocolate hauchandishuva kudzosera ungatoti mari yechikwereti saka akabvuma but mistake yandandisiri kuziva ndeyekuti anga akanaka chimiro chete but hunhu panga pasina saka ndakazodisika kuti aiwa akanaka asi akanaka akarara nokuti ukamuyeva akati tasapa akarara kunaka ndiamara ah, mararara zvawo mukadzi angomuka seketi nenzwara unoti maramara Maraini nosono paaka achivhura asi wangu bheki wava semvura yepamara. Mararamiro aka hasvodi asi tsvodi kuari marara. Mariya ntomuponi Mariya mavhuna marara asi chiona rake ganda ko marara. Newatsapu ake unorara akamuka omuka akarara okudikita kutu saka kutu kane gwembe imi zvakaomarara. Paanomuka mashoko anomuka anomuka chigayo. Paanomuka anomutsa bopoto ndiri kutsva mupoto. Imi munhu ndakabvisira here dzinotsika deno ari mapoto. Ndicho here chikaranga kuti ndokaringa karongora nekari iye akaringa hake kudongorera ndirimo mumapoto. Chake kuri kuti kurungira kari ngaazvizikana nodepo chandakaroora matongo. Inhamu ndakaziva ndakanotora mutora wamaputo. Mukashanya imi munoshama ngenyi baba Zebron kusabuda muepron. asi uchapa hwake ndouchapa vana vangu urwere nekuti kuhupedho kunongoita kutsanana nerunyararo kuvati akavhara muromo asi mumba chikafu chinoti nyena ndohosha urwere mukanwa zvinobinyikwa kufanana namatakanana kutadza kuwata nechomukati sechanana uyu ndomunanina wakapeta kana kana uyopa kana kumuwana akashabidzikana mwanasikana ichakadenga vete amuka munokanuka akutamika muka Zoshanda akavata ungati ndimakanika. Vakuru kuimba mera zvemogara makanika. Kujika zviri nafa bari rafu kuva nari tafu kurani chitofu zvekuzipa manafu sipa isiri nafu sekunako akavata. I know ndi ndakamboti awana mukadzi awana chinhu chakanaka. I'm not here to withdraw my words asi kuzongokumbira kuregerero. Napamusaka peiye inosvike wendisasika pamusika ndoshamisika sei kumusika akakasika kumusika asikana ida yekumusika asikana sekundinakazomusanganisa